Wakadii kutora mari yawaida kuvakisa wakambobhadhara pasitendi?
Handiti
sei wamirira kuti muzukuru wako auye kuzomhan'ara kwandiri? Came known to you kuti muzukuru wako uyu abata kwadhizha Iwe wakamupa nzvimbo kwavhera sandizvo here? Wakadii kumudzorera mari yake? zvandakaita ishe andati murume wacho akauya kwandiri mhm. zvikanzi sekuru eh, zvataona kwadhisha mhm. mune motikari ndandine motikari four mhm. zvikanzi sekuru chindipai gofu ndikati kuhofu yangu iri kuita 1000 musekuru mm. zvino zvaikuita 1000 mm. sezvo makatipa 500 mm. chitopa 500 dollars mm -hmm.
chinzwa unzweka ndo fraud yandiri kureva iyo iwewe vanhu avakauya vari vairi mm. waizoenda indiwe neagreement yegolf nemunhu mumwe chete sei
ehe eh, ndati waizoenda into an agreement nemunhu mumwe chete sei wakadii kuti muzukuru Hona nyaya iyi takadzitamba mukadzi wako aripo. Ari kuzonzwisisa here ngaauye tibva tangochenurana pano.
Ipapo ndakamudaro mhm. ndikati muri vaviri makwai muri vaviri mhm. korofi iri kwei mhm. munotopa five hundred ipapo nguva iyo ayo aka waitaurira uyu kwawe kuti munotopa five hundred ka
ah, uri kufungidzira ndati uri kufungidzira iwewe

2012 2013 handiti wakadii kuwadzorera mari yavo eh, ndakati chechuya imuri vaviri mhm. titaurirane mhm. nekuti murume wako akataura nezvikofu mhm. iwewe wekuti ndichikudzorera mari yavo ndokataura akana uyadzokera eh, Kwakanzi here kanzuru vakupega? Aiwa hmm, kani zvekupegwa nekanzuru imwe nyaya handisi kuda kuinzwa iyoyo. Wadii wadii kuti iwe pawamira uchipika iwewe wati mambo vanhu ava vari vairi mudhiri iri kuti nditaure neuyu ari ega nhasi una handisi kukwanisa
hauna kumbozviita pano hauna hauna
aa ndiri kureva nhasi kwete gore rakapera ndiri kureva nhasi yakataura nokume chena mutoda kuti kukadzi wako muve muri pamwe chete titaurira
ndibva zvaita se havana kuuya pamwe chete ehe vasina kuuya pamwe chete 2017 mm muzukuru auya mhm auya zvikati naye sekuru zvakada ndouya nemunhu mumutengeseri ndikati kwete Ndikati, kwangu ndakakupaiwo muzimu wangu izvozvo handimbozviteerera izvozvo nekuti ndamubvunza kuti mhosva yeuyu ndeyeyi akati ndiri kuda mari yangu ngaandipe mutendesho muzukuru akauya nabaya

maese akandipa mhm. nguva iyoyo mhm. ainge ari one to one zvaakanga ari one to one ake muzukuru chiuya mhm. musi wa 5 december ndikupe mari yako ko iwewe wakadii kuenda kunomupa mari yake on one to one
inguva iyo ndakanyandisati ndawana mari kuzvino kana uri kuti huya ndikupe iwe usina mari waida kumupa chii
aiwa ka ndiwe ndiri kutaura zvauri kutaura iwewe wati iwewe ndakati muzukuru chiuya ndikupe mari yako hauna kudaro ko ndo zvandiri kuti pawaona asina kuuya wakadii kuenda kunomupa mari yake ichiri one to one zvatakaita ishe muna december gore rapera mhm. auya mhm. ndikati muzukuru ndine mari yangu yekupinda kunasi mm. yakapinda ndakasabvita zvese mm. ndakanzi mm. ndotora mari musi wa 1 december mm. ukadii kutengesa imwe gorofu wakampa mari yake ah, handina uh, kunge ndafunga izvozvo ndakutemba mari yangu yepension mm. ndikati muzukuru chuya musi wa 5 december mm. akauya musi wa 5 december muzukuru mm. mari yangu yakanga isina kupinda pa mm. december irogonhasi date ndiani

Gorofa handina kufunga pfungwa mm. dzekutengesa ishe wangu mm. nekuti ndakati pamwe murume nemukadzi semunhu akatakura motokari angona vakauya pamwe chete tinotaurirana ah, iwe shamari iwe shamari iwe shamari iwe uri tsotsi iwe

handina kuitengesa iripo yakamira yakadaro istendi iyoyo handizive pfungwa dzangu kuti ndakatengesa stendi iyo handina kuzombotengesa ndava ndamupa nechido semuzukuru wangu nazvino iripo ishe wangu uchiri kuda here kumupa stendi iyoyo
eh, handati pindura ndati kuchiri kuda here kumupa stendi iyoyo akazouya ndakamupa mari ishe ndakamupa tendura saka kumba kuna chindura ndamupa tendura ndakusubtracta mari yangu
chipindira mubvunzo wangu ndati inini uchiri kumuda here uchiri kuda here kumupa stendi iyoyo zvausati waitengesa

ndakusungira fraud iwewe ndakunokusara enda kumapurisa wazvinzwa zvese zvaunga wachitaura ndazvibata uyu ari kurekodha uyu ndo statement yandichanopa kumapurisa nekuti vanoda statement yangu nemuono wandaita kwauri uri mbavha uri kuzvinzwa nekuti surely haugone kuti from september 2011 wotadza kudzorera mukadzi uyu mari yake woti iwewe stendi iripo terera woti iwewe stand iripo and hauna chikonzero chinoita kuti unyime muzukuru wako wozonditaurira iwe kuti wakapa vana vako wanga waida kunditi kudiichigara
chigara apa
ndati chigara apa ndati chigara apa right eh, chigumbu sumuka eh, basa rawanga wachindituma kuti ndiite rekuti upiwe mari yako handigone kuripedzisa nhasi taakumboti dare rinoenderana nehunhu hweuyu rimbomuongorora vakange vaona kuti pane umbavha huripo vachamuita kuti ateedzere zvinoitwa nembavha asi hazvireve kuti iwewe mari yako haudzorerwe tinokupa gwaro raunoenda naro kucivil court rekuti vamumanikidze uyu kuti akupe mari yako nenguva yaunenge uchiida vane masimba ekuti kana zvaainazvo vanogona kuzvitengesa kuti mari yako uiwane ungave nechekutaura pamusoro ibasa tinotenda nekubata kwenyu Zvimwe zvataurwa nasekuru vangu zvekuti murume wangu akazoya achiti mota ndichiti ini ndakazviramba nekuti kubhadhara kwese kwandakaita mari murume wangu takanga tisingafundekese kuzobhadhara mari
ndo umbavha hwandaona paari kaiya hmm, pane chimwe futi Ah, alright eh, zvandakuda kuti ndiite wondimirira kuti tipedze matara anhasi eh, tinozoenda kudema kupolice naivo sekuru vako ivavava tinovaisa maoko emapurisa iwe ndiwe uchange uri complainant Inini as a presiding officer of this court I will submit my statement. Unokwanisa kuti usaina apo kuti ndopatasvitsa nyaya yedu wogara zvako munyama.
Daka. Thank you.

tadzidza chidzidzo chekuti munhu haufanira kuita chikuru unofanira kuvimbika pane zvose zvaunoita dai zvekuti pase mari yake yake iri kubuda muna december dai akauya hake toti december january handiti yakazobuda kutanga kwafebruary pamwe dai takabatana pafoni kana dzinengoni kupurira ndakabva ndangotora mari ndobva ndaisa parutivi ndikati kana muzukuru achinge auya sezvakati auda mari yake ndakamupa ten plus yepasara 490 munotura mari momudii mumupapa mwe ndinenge ndisipo